Надежда Медведева Ангелина Васильевна, Чӑваш Республикинчи Шупашкарти тӑваттӑмӗш гимназире чӑваш чӗлхи вӗрентекенӗ. Шупашкартах эпӗ Хусанкай урамӗнче пурӑнатӑп. Мана Хусанкай пултарулӑхӗ хавхалантарать. Уйрӑмах унӑн сиктерме ярӑмра ҫырнӑ вӗрентекен сӑвви килӗшет. Ку сӑвва вӑл хӑйӗн вӗрентекенне Наталья Яковлевна Яковлевӑна Халалланӑ ҫак сӑвӑ ман вӗрентекен ҫинчен ҫырнӑ пекех туйӑнать. Видео кӳрекенӗ ҫиччӗмӗш класра гимназире вӗренекен Прутков Вадим. Вӗрентекен. Ҫанталӑк кӗввине пӑхмасӑр ял хавалне сӑнанӑ тапхӑр хӑш чух Ҫул май хӑш чух ятнех кӗретӗп эпӗ ун патне. Вӑл сакӑр вунналла ҫывхарнӑ. Пӗр аллӑ ҫул класра вӑл ларнӑ, ман яланах хисеплекен, асран кайми вӗрентекен. Эп пынӑ кун вара уяв ун. Тӑван ҫӗршыв тӑрӑх нумайӑн ҫӳреҫҫӗ унӑн ачисем. Хӑях ялтах. Хӑш чух кичем, Ун пӳрчӗ ҫумӗпе каҫ-каҫӑн ҫыру валеҫекен усассӑн итлет вӑл. Тинкерсех итлет. Хапха сасси пулмасть-и, тет. Чӑнах, чӑнах та уҫрӗ мар-и, хӑш хуларан-ши, кам хыпарӗ? Мансах каять ывӑннине. Часрах шырать вӑл куҫлӑхне. Пӑхать. Камран иккенӗ? Паллӑ. Пӗр ҫирӗм ҫул палла ӑна алӑ. Пӑртакҫӑ улшӑннӑ халь. Эппин манман, асилнӗ-ха. Ҫуна тӳссен ҫапла ҫав эпӗр. Йӑва тӗлне те пит пӗлместпӗр. Атте-анне те ют пек, тен, вӗнех вара вӗрентекен. Анчах вӗсем эпир пырсассӑн пире чи хаклипе чысласшӑн. Чунне татса пама хавас Епле манар, епле манар! Акманҫӑма таянчӗ карчӑк, чӗнме сӑрал тутри кӑларчӗ, кӑшт сывлӑш ҫавӑрсан. Ти сӑмахӗ тупӑнать хайхи. Ятран чӗнейрӗ. Ывнентӗм, каллех вӑл ман вӗрентекенӗм. Вӑл эс тет. Эп эсир. Вара Тытман сӗтел ҫитти сарать. Сӑмаварне чӗртсе ярать вӑл. Мӗнпур чысне ума лартать вӑл. Ҫак ҫаврака сӗтел тавра мӗскер вӗҫмен-ши ман пуҫра? Пӑхам-ха ҫаврӑнса. Хӗллеччӗ. Ҫук, ҫук, ку ахӑр ҫуркуннеччӗ. Сӑрланӑ урайне йӗпе таканлӑ ҫӑпатасемпе капӑртатса кӗрсе ларатпӑр. Тургенев Безенрук вулатпӑр. Ӑна пире вӗрентекен хӑех куҫарлӑха иккен. Унтан пире вӑл Короленкӑн вут ҫутине вулатчӗ лӑпкӑн. Малтан ҫапах та вут ҫунать тени хальччен ҫӗклет чуна. Унтан сасартӑк ҫӗнӗ шанчӑк Нарспи тухйи умра вутланчӗ. Унта хӑш чух вӑл ҫӗрӗпе шкулта ларатчӗ фильмпе. Ун улттине ӑҫтан манайӑн? Эпир хӗрсе вуланӑ майӑн пуҫне хуллен сулла-сулла ҫӗклетчӗ пирӗн кӑмӑла. Шавлатчӗ Константин таланчӗ. Ват мехетер те тупӑнатчӗ. Ват Тӑхтаман та классенче Кун пиллӗкри ачасенчен Нарспи Сетнершӗн пурте ҫуннӑ, шӑпа ямашкӑн хатӗр пулнӑ. Ҫав мӑшӑрта ӑҫтан пӗлен, кӑшт хамӑра та курнӑ тен. Вӗрентекен ҫавна чухланӑ, пуҫламӑш ӗмӗте ҫул панӑ. Унтан ҫул тытнӑ унпала эпир пӗрремӗш журнала. Унтан Унтан ман ҫамрӑксассӑн кӗрхи автан пек янрасассӑн ҫапахчӗ ҫав вӗрентекен, мана ӗмӗтлентерекен. Калас килет ӑна, ял-йышӑм, тӑван йӑхпа тӑван ҫӗршывшӑн, тепре ҫуратнӑшӑн пире, тавах сире, тавах сире! Кам чунӗ сирӗн аллӑр витӗр тухман-тӑр? Кам аса ан илтӗр ҫак пурнӑҫ тинӗсӗ ҫинче эсир тыттарнӑ ишкӗче? Ҫак йышлӑ ушкӑнра кам ҫук-тӑр, учитель, агроном та, тухтӑр, ҫыравҫӑ, генерал, артист? Пуриншӗн те ыр ят та чыс. Пуриншӗн тех калап эп халӗ. Кун-ҫулра ирттерӗр канлӗ эсир акни ҫилпе вӗрмен, шӑтать, ӳсет вӑл кунсерен. Хӑш чух, тен, кӑмӑлӑр та юлнӑ, эпир ачаччӗ, шурӑ пулнӑ. Ӳпкем ан тӑвӑрсам пире, тавах сире, тавах сире.